Tashimala, Ayora, meme tɔgbi Cali, ye meme tɔgbi Atriga, ye mayɔ mayo Adalaza, ye mayɔ mi kata kata kata, mayo atsuoso ase gbedze, mayɔ mi kata kata ndia me hano ta sɔgbea, ye mayo aŋlɔ mawuwo kata kata kata kata, mayo yamano ta. Nyateƒee, etsia ɖe le asinye ŋdia, etsia le agbe tsie. Aa, abe afã aɖewo va yi ene, ame tɔgbi yi ka adala azã, eɖo azã vevi he nyi na mí, yi ke yɔ ŋu be zã, be na ŋu ɖu ŋu ƒe nyi ƒe nyi ƒe nyi. Eya mí le dzi wuwua, ame va nɔ nyi o, gake azã le te nu. Ye ame tɔgbi esri, eye va dzi dzi fifia hã, eke bla kple azã ŋu be. Ɖokoe azãa mayi to gbeɖegbeɖe o. Wòkpɔe be azã agadze edzi ale be wode ete si me ako tsri ne yewo. Ne azã nayi edzi atsia kɔkɔ me ɖe ate ɖee, nyemekɔ ge ɖe dɔ dzi o, nyemekɔ ge ɖe nya dzi o, nyemekɔ ge ɖe haa dzi o. Agbe ɖe agbe ɖe agbe ɖe agbe. Nyateƒee, enɔ viwo tso gbedzi gbedzi gbɔna, eye miglã mawo va nɔ fiẽ haɖeke o. Amewo va nɔ gbɔna ɖe ye to mia kpɔ rɔrɔrɔrɔrɔ ava nɔ afia gake me ade afɔku o. Ye wo kpɔtɔ trɔ yi hã mi a kpɔ rɔrɔrɔ yewo teƒe woe. Azã ɖewo ŋu mi nuwo dona tso eme. Eƒe gbedoɖo nye be azã ye nu be mila fifia ŋuti fafa edu yi ke me ŋuti la fa mele okoɔ ɖeka wɔwɔ me nɔ nyi o. Eya azã ya ŋuti la fa dzi ne tu azã ya ɖo. Wonye ɖo azaya, ni nye kɔme netsɔ adze dui ale ɖo. Nye tɔgbawo kata ɖe, ni ale nye tɔgbuiwo kata kata le hiti ta ƒe agbe ka ete, ɔnɔ sesie, a nane zɔzɔnu le aŋlɔ to xɔ dome vivia. Tafa se atsɔ ma magale mia si le aŋlɔ me o, elabe mia viwo kata, amewo va zu kpu kple kufiwo doa me. Wɔna aɖe kpɔ ɖe madzi nuga yi ke nye ɖeviwo nye ame tsitsiwo ku mo. Wogama na tsitsiwo le asi me awo. Evi ke gbɔ tso ɖoɖoe. Tɔkɔtɔ ɖe wokpɔ na ne. Gabi le asi me ɖeviwo kata ƒoƒo na kɔ. Wotrɔ mo ɖe dua ŋu. Wote ɖe ame tsitsiawo ŋu. Ɖeko wo tsitsi tsi ɖe ame tsitsiawo ŋuti. Enu ƒo na tɔgbeawo. Elabe womena ne gɔmesem o. Ta dzigbɔɖi neva. Na ɖe sɔmu no kudo na kɔ ɔtɛ ame tsitsiawo ŋu ate tɔgbuiwo ŋu asrɔ̃ nu be etsɔ etsɔ mana no nyasi o etsi le yi mekɔ ge ɖi mekɔ ge le ku dzi o mekɔ ge dɔ dzi o mekɔ ge nya dzi o nagbɔ nagbɔ nagbɔ nagbɔ o. yo aa ah, nyaŋlɔre

Egbe ɖaka, egbe dɔ ku da kpeawo be ɖe nu, be yi yɔwo ɖa, be yi wo tɔgbe nyi gblã te kashika koko yi me fɔ te ona shi kele egbe me da ta ju na ɖo nu wo vi wo me yi yɔwo ɖa, be yi du tɔ kɔ nyi ma fa me yi wo me yi wo gba ku, me yi wo kpla ma vi, me yi wo tsi vu, me yi wo ʋe lipo, me yi wo ta vi, me yi wo mi ka ta ya va afi ya. Miava se egbea, mayo mia tɔgbi ga me dra aku dzo ku ame tsi fiwo do kpoŋ dzo ŋu mara mayo wo ɖa nava afia na se egbea. Mia tɔgbi eŋe nya manya ahem o wo tutu manya manya ebe dzo ŋu kpoŋ ne dra mayo nava afia na se egbea. Mayo mia tɔgbi etsi gbe dze mayo mayo mia adze dze nya ki mayo. Meyo atsu besa kofa meyo o tɔgolo meyo o tchali meyo o tɔbi adalaja meyo o esri meyo o eye meyɔ ame ɖeka kɔ miaklo fiaviwo katã miateviwo miakplɔ wo vɛ be egbe aɖe le edua si edu fiawo si wode asi nam be matsɔ na mi egbe aɖee nye be Edua, fia ɖe nye tso eva tso dua, eye nye tso dua, agbe ta ye nye tso dua ɖo. Eɖe atɔbia dalaja eva ɖɔ zã ɖe anyi, eye ne ɖɔ zã nyia, wo ɖu ŋu eva dzo abe ale ŋgɔgbe wo gblɔe ne. Eye ne dzo azã ɖa li, tɔgbiwo wo ƒe ŋɔti megbe wo gblẽ ge o, wo li ɖe asi, wo nye dekɔ ŋu zã, wo nye ɖɔ ŋu nya tɔgbiwo dzi, ɖɔ ŋku wo dzi. Egbea eɖa ɖo dzi, wode tsi asi nam be makɔ na mi. Edzuɔ dɔléle ƒe xoxoa, aya, exoxoa, edumeviwo ŋu mesɔsɔm o. Aya egbea woƒo tsi nam be makɔ na mi, miaxɔ o. Edzuɔ na yi ŋgɔgbe, edu ŋgɔgbetɔwo nu sesĩe, efiwo na nu sesĩe, wo teviwo nu sesĩe. Nu gblɔm miele nye ma, meyɔ tsitsa ma si nanyo nu, agble nanyo, etɔ nanyo, etɔ ƒe dumee miele, etɔwo miaɖem.